היינט האמיר אונז דא אין די סטודיאו הרב החסיד ר' דוד אויבערלענדער וועלכע איז דער שליח אין מאנסי, און בשעת אונז גאנץ כלל ישראל זיצט חודש אלול און מען טוט תשובה און מען איז עוסק מיט די אייגענע פראבלעמען און מען גרייט זיך אויפן יום הדין, איז דער רבי דוד שוין א גאנץ יאר און בעיקר יעצט איז ער עוסק אין אינגאנצן א צווייטע זאך, אינגאנצן א צווייטע פעלד, און ווי ס'איז שוין געווען די לעצטע פאר יאר גייט די יאר אויך שטעלט רבי דוד צו א גרויסע ראש השנה אין א ריזיגע האטעל ווי מען שטעלט צו פאר אסאך נשמות זאלן האבן א געשמאקע ראש השנה, אין א אין א נארמאלע פלאץ בשעת'ן יום הדין זיצט צו זיין צווישן אידן, זאל מיר הערן אביסל מער פון ר' דוד, א גוטן הרב ר' דוד. א גוטע וואך.
א גוטע וואך, א גוטע וואך. איז וואס וואס איז די גאנצע מעשה פון קודם וואס בכלל טוסטו די ראש השנה וואס. איז אזוי, פארן צוגיין צו ראש השנה איז אפשר כדאי צו צוריק גיין אביסל, און צוריק גיין פינף יאר, אדער כ'וועל גיין פאר צוריק גיין דריי יאר, פינף יאר, און זיבן אכט יאר, און מ'האט שוין געהאט גערעדט אין א פריערדיגע אינטערוויו מיין. אינוואלווד מיט דעם היכל מנחם,
אבער. ס'האט א מורא'דיגע אפקלאנג אין אינטערוויו, האסט געזען ממש וואכן שפעטער זעה איך ווי מענטשן הערן עס נאכאלץ אויס. יא.
ס'איז א מוסד וואס מען קען, אבער ס'איז זאכן פון די נאסטאלגיע צו הערן וויאזוי די זאכן האבן זיך דעוועלאפט, וויאזוי ס'איז זיך אוועקגעשטעלט וויאזוי ס'איז יעצט. אבער אין די זעלבע צייט. איז ווען איך קום קיין מאנסי תשנ א אין בית, אפילו פאר איך בין געקומען קיין מאנסי האב איך שוין געהאט די, מ'קען עס אנרופן מחשבה זרה, אז מ'דארף טון מיט, נישט נאר מיט כולל אינגעלייט, מיט מגידי שיעורים, ישיבה בחורים וואס ווילן לערנען אבד חסידות, נאר אפילו מיט, אז מ'קען עס אנרופן שוואכע חברה, מענטשן וואס זענען נישט אזוי אין די סיסטעם אדער די סיסטעם איז נישט פונקט געאייגענט פאר זיי, מען דארף מיט זיי אויך טון. און בכלל האב איך געהאט אויף דעם א ווארעמקייט נאך אפילו אין ישיבה, איך האב געטון עטליכע אומאפציעל ישיבה מיט בחורים וואס זענען ארויסגעפאלן, אינטערעסאנטע זאך, איך ווייס נישט אויב מען קען עס, כ'וועל פרובירן אביסל משנה זיין די פרטים כדי מען זאל נישט כאפן וועגן וועם מען רעדט, אבער איך בין געווען אין ישיבה, איז געווען א בחור וואס האט זיך געמוטשעט. וועלכע ישיבה האסטו געווען? אן קיין נעמען.
בכלל וויסן אז מען רעדט מען רעדט פון פון פון מענטשן וואס דרייען זיך אין די גאסן און נישט יעדער איינער איז געשמאק אז מען רעדט וועגן זיי און מען רעדט מעשות וואס מען קען איידענטיפייען אז מען רעדט וועגן זיי איז ממילא דארף מען זיין זייער סענסעטיוו צו די זאכן איך זאג נישט וועלכע ישיבה זאג נישט קיין פרטים. אבער עס איז געווען א בחור וואס האט זיך שטארק געמוטשעט, און איך בין, איך האב אביסל געלערנט מיט אים בחברותה, אסאך געשמועסט מיט אים, און אויסגעהערט אסאך, און טאקע למעשה איז ער ארויסגעפאלן פון ישיבה, און ברוך השם אז עס איז נישט אינגאנצן אוועקגעפאלן, ער האט אנגעהויבן טון פארשידענע ענינים, און כסדר פלעגט איך אים פרעגן וואס עס גייט דאס, וואס עס גייט יענץ, און אזוי. האב איך אלעמאל געפילט געהאט א שייכות מיט אים. מיט די צייט איז ער געווארן אינוואלווד אין א געוויסע ארגאניזעישאן וואס האט שייכות מיט תורה, ער איז געווארן זייער זייער אינוואלווד און ממש ער איז פון די פירערס פון די גאנצע ארגאניזעישאן, און ער האט אמאל געמאכט א קאמפיין פאר די ארגאניזעישאן. האט ער אים געשיקט עפעס א נדבה אויף זיין פעידזש, שרייבט ער צוריק אה שכוח גאט פאר דיר, זיי גייען צוריק אזויפיל יארן, זאגט ער איך וועל קיינמאל נישט פארגעסן וואס דו האסט געטון צו מיר,
וואס מיינט וואס איך האב געטון צו דיך, זאגט ער מיר יו אלוועיס בעליווט אין מי, און. אויב מ'קען אוועקלייגן די יסוד פון די אלע די זאכן איז אז מ'דארף גלייבן, מ'דארף גלייבן אין די נשמה פון א איד, מ'דארף גלייבן אין יעדע איד, אפשר וועט עס אביסל באלד מער מרחיב זיין, אבער יעדער איינער באמת וויל זיין גוט, אפילו איינער וואס לעת עתה גייט אין בדרך הקלות'ן, אדער ווי מ'רופט עס פארבלאנדזשעט. אבער זייער אסאך מאל איז דער פארבלאנדזשעט נישט ווייל זיי ווילן און נישט ווייל זיי האבן בוחר געווען א נישט ריכטיגע וועג נאר די אומשטענדן וואס ברענגט זיי צו אזא מין זאך. די אמת איז אז אין אין די נקודות פון די פון די רב'ס שיחות וואס איך חזר אויף ספאקלייע טאקע, עס איז געקומען צו אכישע פסח האב איך איבער געזאגט די ווארט, ס'איז א ווארט וואס האט מיר זייער שטארק גענומען, כ'האב אסאך געלעבט אין דעם, ווי זאגט מען, ס'האט די פארשטיין אין דעם און גלייבן אין מענטשן, אבער כ'האב עס געזען שפעטער אין די מאמר יארן צוריק, און ס'האט מיר זייער גענומען, דער רבי זאגט דארטן ווי ריחו ביראת השם אז משיח וועט שמעקן יעדעם איינעם, וואס הייסט ער וועט שמעקן? מ'דארף דאך פסק'נען עיין לעדיין אלא מה שעיניו רואות, ווי קען מען סתם אזוי פסק'נען לויטן שמעק? איז עס דער רבי מסביר לויט דעם וואס דער פריערדיגער רבי האט געזאגט אל תדון את חבריך עד שתגיע למקומו, קען נישט דן זיין א חבר ביז דו קומסט צו זיין פלאץ, פארוואס? די אומשטענדן, לאמיר זאגן פאר זיך אליינס, יעדע מאל ווען מען פאלט עפעס דורך, מען טוט עפעס נישט ווי עס דארף צו זיין, איז אפילו טאקע מען ווייסט אז מען האט געטון נישט די ריכטיגע זאך, אבער מען ווייסט אויך די מהלך ווי מען איז צוגעקומען צו דעם, דאס מאכט אביסל ווייניגער די חומרת הדבר, דאס הייסט, יא, כ'האב געטון א נישט ריכטיגע זאך, אבער איך פארשטיי די אומשטענדן, איך ווייס, איך בין הונגעריג אבער איך דארף גנב'ענען, יא, איך זאג נישט אז ס'איז ריכטיג, אבער. געווען זייער מיד און אויפגעשטאנען שפעט. יא, אזעלכע מינע זאכן וואס א מענטש האט חשבונות און ער פארשטייט, ביי א צווייטן ווייסט מען נישט די חשבונות, מ'זעט יענעם מעשים, יענעמ'ס מעשים, און גלייך איז מען יענעם דן. זאגט דער פרידיגער רבי, האט ער גער, א טו דען ס'כדאי כאטש אז דער גר למקומו, ווילסט דיין זיין א חבר, דארפסטו זיין אין יענעמ'ס פלאץ, דארפסט וויסן וואס וואס יענער איז דורך געגאנגען, אלעס וואס ער האט דורך געגאנגען זיין לעבן, ממילא איז ער צוגעקומען צו דעם מצב ווי ער האלט היינט, און על דרך זה, זאגט דער רבי, אז די ריח אויף יראת השם, און משיח וועט זיין מוריך ודן, זיין פסק וועט זיין, נישט לויט וואס ער זעהט, לויט יענעמ'ס מעשים, נאר איר וועט שמעקן וואס האט יענעם צוגעברענגט צו די פלאץ. איז אזויפיל זאגט, מען דארף מען דארף גלייבן אז באמת א מענטש איז גוט, א מענטש וויל זיין גוט, און די אמת איז, איך קען זאגן אז די יארן וואס איך בין אינוואלווד אין דעם, איך האב באקומען עפעס א מתנה משמיא אז באמת איך גלייב אין יעדע מענטש, אפשר בין איך אביסל צו נאאיוו, אבער אזוי איז עס, איך האב געגלייבט געגלייבט אין מענטשן, אזוי ווי יענער האט געשריבן, יו ביליוויד אין מי. וואו.
ס'איז איינע פון די פון די טענות וואס וואס אסאך האבן אויף חבד, איז אז זיי מאכן קירוב רחוקים, זיי לאזן איבער די קירוב קרובים. סא דא זעט מען אז ס'איז יא דא שלוחים וואס מאכן קירוב קרובים. יא.
קירוב קרובים איז אסאך שווערער. ס'איז א פשוט'ע סיבה. ווען מ'גייט צו צו א מענטש וואס איז אויפגעוואקסן פריי. און מ'האט גארנישט קיין עקספעקטעישאנס פון אים, און ממילא ער לייגט שוין תפילין, אקעי ער לייגט שוין תפילין, גיי איך אים ברענגען תפילין, גיי איך אים ברענגען נאך א מצוה, יעדע מצוה, זייער אסאך מאל, ער נעמט עס אויף מיט אפענע ארעמעס, ווייל ס'איז א נייע זאך פאר אים, און ער האט נישט קיין שום זאך אנקעגן אים, און אמאל וועט ער זאגן ניין. און כ'ווער נישט באליידיגט, עה, תפילין איז פרעמדע זאך אינמיטן די גאס און זיך אפשטעלן, אראפשארבן די ארבל און לייגן תפילין, ס'איז נישט, ס'איז נישט פאר אים, אקעי, כ'פארשטיי. און יעדע זאך וואס ער טוט איז אלס א פלאס. ווען ס'קומט צו קירוב קרובים איז דא צוויי זאכן וואס איז אנדערש. די ערשטע זאך איז מ'קומט גלייך מיט עקספעקטעישאנס. מ'איז זיך געגאנגען אין א היימישע חדר. ביסט דאך אויפגעוואקסן מיט א ערליכע חינוך, פארוואס פירסטו דיך אויף כך וכך? איז גלייך קומען צו מיט אזא שוועריקייט אויף דעם מענטש אז עפעס איז נישט גוט מיט דיך. און די צווייטע זאך איז אז יענער אויכעט וויבאלד טאקע ווייל ער קומט פון א פרומע חינוך און. לאו דווקא דער חינוך איז שולדיג, אבער זאכן וואס איז געשען אין זיין לעבן, וואס דער מענטש האט עס צוזאמגעשטעלט מיט די חינוך, און ער איז פארווייטאגט אויף די חינוך, און פארווייטאגט אויף אידישקייט, איז אויטאמאטיש ווען מען קומט אים מתיר זיין א מצוה, אפילו מען טוט עס מיט די איידעלסטע וועג ממש, מען וויל נישט שטופן קיין אדזשענדע, מען וויל זיין זייער סענסעטיוו צו אים, זייער אסאך מאל קען ער דאס נעמען אין א נישט ריכטיגע וועג. און באמת איז דאס אויך א נאך א שיחה וואס מיר האבן גע'חזר'ט אפאר וואכן צוריק אין פרשת דברים, דער רבי זאגט דארטן אז מען וויל מסר'ן א מענטש איז די ערשטע זאך אחרי הכוסה השיחה מלך המורי ועוגן מלך הבשן דעמאלטס האט משה רבינו געזאגט תוכחה פאר אידן, ערשט דארף מען א טובה טון פאר א מענטש און נאר נאכדעם קען מען אים אנהייבן מוסר זאגן אדער אפילו מתיר זיין מצוות, ווייל דווקא דעמאלטס. זעהט ער אז דו מיינסט באמת זיין טובה, דו האסט באמת א נאנטקייט, מען דארף בויען די נאנטקייט, אז נישט, יענער פילט אז דו מיינסט נישט מיך, דו האסט תורה ומצוות, וואס בכלל איז ער פארווייטאגט אויף תורה ומצוות, און דו ביסט נאך איינער פון די וואס קומען אים שטופן ענינים פון תורה ומצוות, פיין, ביסט דו נישט אזא שלעכטיגקייט, מער מיט א סענסיטיוו, סענסיטיוויטי, אבער סוף כל סוף וואס פושט אויף אים? תורה ומצוות, די סעקונדע מען גייט צו מיט א זייער א געשמאקייט און די מיט א פריינטליכקייט, ס'ווערט א קירוב הדעת קירוב הלבבות, דעמאלטס אז מען קומט מתיר זיין א איד זאל לייגן תפילין צו וואס זאל נישט זיין מיט פאר זיין וואס איז פארווייטאגט וועט ער עס אננעמען. ס'איז געפעקעדזשט אנדערש. ס'איז געפעקעדזשט אנדערש. איך האב א בחור וואס ער פלעגט צו מיר נישט אינמיטן די וואך, עס איז נישט געווען שייך תפילין, ער פלעגט קומען שבת זייער א לאנגע צייט, עס איז געווען א לאנגע צייט און ער איז באמת געקומען זייער פארווייטאגט, ווער עס האט אים געקענט פון די געגנט פלעגט זאגן ער איז א להכעיס'ניק, איך פלעג אלעמאל זאגן ער איז נישט קיין להכעיס'ניק, ער איז זייער זייער פארווייטאגט, און ווען מען פרובירט אים אויפרעגן ווערט ער נאכמער פארווייטאגט ממילא טוט ער צוריק זאכן, עס איז נישט להכעיס ער. ער וויל אויפרעגן די אייבישטער ער וויל אויפרעגן די סאסייעטי, ער איז אין געפערליכע געפערליכע פעין, ווייטאג, לאו דווקא אויף אידישקייט, לאו דווקא אויף סאסייעטי, קען זיין אויף זאכן וואס ער איז אליינס דורכגעגאנגען, קען זיין וואס מענטשן האבן געטון צו אים, אבער סוף כל סוף ס'האט אויסגעקלאפט אויך אין זיין אידישקייט, און ווען מען פרובירט אים מוסר'ן אז אנשטאט ער זאל נעמען די מוסר און עס ארייננעמען און וועלן זיך טוישן אדער אזא סארט זאך, רעגט עס אים אויף.

יא, אבער נאר ווייל ס'איז געווען צוויי יאר שפעטער האט ער עס געקענט זאגן אלס א דזשאוק, וואלט איך ווען ער קומט אריין צו מיר און פאר ס'ווערט א נאנטקייט צווישן אונז און גלייך ווען כ'האב מציע זאל לייגן תפילין הגם ס'איז נישט שייך פרייטאג צונאכטס אבער כ'בעט אים רעדן וועגן תפילין וואלט ער וואלט ער קיינמאל נישט צוריקגעקומען נאך א לאנגע צייט וועגן א מיט א נאנטקייט. מיר איז געווען שייך איך זאל קענען מיט אים רעדן וועגן תפילין, און קודם האב איך געזאגט, איך וויל פשוט וויסן ווי דיין תפילין איז, איך מיין. שפעטער זאגט ער מיר אפשר טאקע יא, לובאוויטשער מעשה'ס, און לאמיר אפשר טאקע לייגן תפילין זונטאג. קיצור, טו מעיק א לאנג סטארי שארט, ס'איז געווען איין טאג איך בין געווען ביי די אוהל, איך באקום א מעסעדזש בערך פיר אזייגער אז ער וויל לייגן תפילין צו איך בין אינדערהיים. זאג איך אים איך וועל זיין אינדערהיים באלד. שקיעה איז געווען נאכט אום פערטל נאך פינף, כ'וועל זיין אינדערהיים באלד, לייגן תפילין, כ'בין אהיים געפלויגן, איך מיין אנגעקומען אינדערהיים בערך צען נאך פינף, כ'האב אים געשיקט א מעסעדזש אז איך בין אינדערהיים, קען אריבער קומען, ער האט אריבער געקומען, געמאכט א שיינע פיקטשער פון דעם, און יא, ער האט געלייגט תפילין, סאו אסאך פון די זאכן איז ווילדע אמת. אפשר באלד וועט גיין אביסל נאך אביסל מעשה ווען מען זעהט עס באמת ווי זיי ווילן. אבער איך מוז צוריק גיין צו די סדר השתלשלות הדברים. ווען ס'איז געווען א תקופה וואס איך האב אנגעהויבן לערנען חסידות, חסידות צו מאמרים צו שיחות מיט פארשידענע אינגעלייט וואס זענען היימישע אינגעלייט, אנדערע מיט ווייסע זאקן מיט פארשידענע חברה וואס האבן אבער זיי האבן געהאט שאלות זיי האבן געהאט קשיות און נישט געווען צופרידן און אביסל פארביטערט.
אויף אידישקייט בכלל? אויף אידישקייט בכלל יא און פלעג איך לערנען מיט זיי און די סיסטעם וואס איך האב געלערנט מיט זיי איז געווען פלעגט לאמיר זאגן איינמאל א וואך צוויי מאל א וואך פלעג איך קומען צו אים אינדערהיים, איך פלעג דארטן לערנען. אזוי האב איך געקענט לערנען. ס'דערנאך געווען אביסל תורה אין שטוב. בדרך כלל האב איך געלערנט אויך זאכן וואס זענען מער איך מיין כללית'דיגע יסודות'דיגע זאכן אין אידישקייט, אפילו אויב ס'איז אויפן פרשה, אבער עפעס וואס קען, און אמאל האט די ווייב בה געהערט א ווארט, יא עס איז זיך בדרך כלל וואס די ווארט גייט אזוי לאנג לעבט די גלח'ט מיט די גלח'טע וואס זיי קומען אונטער איין גלויבן בדרך כלל אז ער איז אויף אזא מין מצב איז זי אויך אויף א מצב און אמאל זיי נאך מער ווייל חינוך אין אונזער חסידישע סיסטעם איז די רוב חינוך גייט פאר די בחור, די מיידל באקומט זייער א שוואכע אין תוכן, ממילא וואס געשענט איז אסאך מאל אז ער גייט צום טיש, ער גייט האט מיט די רעבעס מיט זאכן, אבער ער לערנט אפילו אמאל חסידישע ספרים. די ווייב האט זייער ווייניג, און אסאך מאל מען הייבט אן פרעגן קשיות, אסאך פלעגט ווערן אזא שמועס, פאר פלעגט זיך אמאל צוזעצן, פלעגן ארויף ברענגען א נושא, זיין א ענין אין הלכה, צו ענין אין השקפה, און אזוי איז געווען א לאנגע לאנגע צייט, און. פלעג אסאך מאל זיי איינלאדענען פאר שבת סעודה, שבת סעודה בכלל איז אויך די זעלבע ווי מען האט געזאגט פריער, ס'איז א קירוב קירוב הדת, מען זיצט צוזאמען, מען עסט א סעודה, מען זאגט עפעס א דבר תורה, מען קען זיצן און שמועסן, איך בין געווען מיט געסט וואס אונז האבן פארברענגט שעות אריכות ביי די סעודה, צו א שבת נאכמיטאג אזא פינף זעקס שעה, צו אמאל א פרייטאג צונאכטס, און.

סאו וויאזוי האב איך אנגעקומען צו זיי? און.
חברה חברה כוס ל. דאס איז שוין שפעטער, אבער לכתחילה איז עס געווען, כ'דענק שוין, כ'האב געקענט אפאר אפאר פון אזעלכע חברה וואס האבן זיך געדרייט אין די גאסן, כ'דענק שוין אפילו נישט וויאזוי כ'האב זיך באקענט מיט זיי, כ'דענק באמת נישט יעצט. אבער כ'פלעג זיי אלעמאל זאגן, נו קום אריבער פאר א שבת סעודה, קום אריבער פאר א סעודה, אוודאי זענען זיי נישט געקומען, כ'מיין א קאפל קען מען אינווייטן און. קום אריבער, זיי ווייסן שוין זונטאג צו אפילו א וואך פריער ווייסן זיי שוין וואו זיי גייען עסן די סעודה, די חברה ביז פרייטאג נאכמיטאג ווייסן זיי נאכנישט וואו זיי גייען זיין שבת, מאן דכר שמיה וואו זיי גייען עסן די סעודה, און אזוי איז געגאנגען א לאנגע צייט, בערך פינף יאר צוריק, אביסל מער ווי פינף יאר צוריק איז געווען שביעות.

צווייטע נאכט, און ביז מען עס איז שביעית ביינאכט, און ביז מען פארקלעפט זיך, און די קאפל איז נאך געווען מיט אן ניובארן בעיבי, און זי האט נאך געדארפט זיך צוגרייטן מיט די בעיבי, פיינעלי עלעווען טוועני ביינאכט איז מען גרייט צו אנהייבן די סעודה, אויב איך געדענק גוט, איך האב שוין אפילו אנגעגאסן די בעכער, איך וויל שוין אנהייבן מאכן קידוש, א קלאפ אין טיר.

בדרך כלל ביי א סעודה זיצט מען און פארברענגט איז אויפן וואס מען פארברענגט מיט מיט די קאפל איז אנדערש ווי מען פארברענגט מיט די צוויי טינעיזשערס אבער מען גייט מען שיקט נישט אוועק קיינעם זיך אוודאי קומטס אריין קומטס אריין נאך פלאץ ביי די סעודה און די גאנצע סעודה האט מען געדארפט גיין אהין און צוריק מאכן אז זיכער אז די קאנווערסעישאן יעדער איינער איז פארט אין קאנווערסעישאן יעדער איינער האט הנאה. דאס איז געווען שביעות ג' תמוז תרפ ח א התעוררות, כ'האב א שייכות מיט אזעלכע חברה זיי האבן הנאה געהאט, זיי מאכן א גרויסע זאך, כ'שיק זיי א מעסעדזש, כ'דענק מיר ארויסקומען פון די פארברענג אום ג' תמוז, כ'שיק א מעסעדזש פאר די צוויי חברה, לאמיר מאכן א גרויסע פרייטאג צו נאכט סעודה, אזוי אז די חברים אלע זאלן קומען, און מען האט עס אנגעהויבן פלאנען, מען האט געמאכט א געסט ליסט, ס'איז אנגעקומען יענע פרייטאג צונאכטס זעכצן קינדער,
זעכצן טינעידזשערס. אז די חברים האבן זיך געטראפן זייערע חברים. יא, אפאר האב איך געקענט, אסאך האב איך נישט געקענט. א חלק פון די, עס איז פינף יאר צוריק, א חלק פון די קומען נאך אלץ פון צייט צו צייט, נישט וועכנטליך, אבער. סאו אלע זענען זענען געקומען אריזשינעל פון חסידישע? אלץ איז אידיש ספיקינג, אלץ פון חסידישע שטובער, פון אלע סארטן, אלע קרייזן, חלק זענען, רוב זענען פון מאנסי, חלק זענען נישט פון מאנסי. ווי דרייען זיי זיך במשך דעם טאג, די וואך? מ'זעט זיי. בדרך כלל במשך טאג דרייען זיי זיך נישט ביי זון און בעט, זיי דרייען זיך במשך די נאכט. היינט איז שוין אביסל ווייניגער, אמאל פלעגט דאס זיין, דאס איז גראדע די פלאץ דא אין מאנסי, האט נישט געגעבן קיין נייע אדרעסן, אבער ווער ס'ווייסט איז דא א פלאץ אין מאנסי ווי דארט פלעגט מען זיך אסאך דרייען, און. אין בארא פארק איז אויך דא א פלאץ ווי מען דרייט זיך. עט סאם פוינט פלעג איך אסאך גיין דארטן, סיי די חברה וואס כ'האב געקענט, און סיי נייע חברה צו זאגן העלאו, כ'דענק איך בין איינמאל דארט אריינגעקומען און ס'איז געווען ממש ביינאכט, ס'איז געווען א מיידל דארטן וואס איז נעבעך ארויסגעפאלן פון איר סקול ממש יענע וואך. און זי שטייט אזוי פון די זייט, דער ראביי קומט דא, ווייסט זי וויל נישט האבן קיין שייכות מיט דעם ראביי, אבער מצד שני דער ראביי שטייט און שמועסט מיט אלע חברה אזוי געשמאק און דאס, איר ווייסט שוין וואס גייט פאר, און ס'האט גענומען צייט ביז זי איז געווארן אביסל, זיך אנגעווארעמט. אפאר וואכן שפעטער צו אפשר אפאר חדשים שפעטער האט זי אנגעהויבן קומען, זי איז געווארן באמת ביי אונז א, ממש וועכנטליך פלעגט זי קומען צו אונזער שבת סעודה, זי איז באמת היינט ברוך השם, איך וויל נישט אריינגיין אין קיין פרטים אבער וויאזוי זי קוקט אויס איז איין זאך און וויאזוי זי פירט זיך באמת איז ממש לא יאומן. זי איז היינט ברוך השם אין א צוגעגאנגען אין א געוויסע סעמינערי, ס'איז מורא'דיג די כברת דרך וואס זי האט געמאכט פון וואו זי איז געווען, וואו זי איז דורכגעגאנגען און וואו זי האלט יעצט, מ'זעט אז אז ס'איז עכטע עכטע הייליגע ריינע נשמות וואס האבן אזעלכע. סתם א וויסטע מעשה, איך פארצייל עס, בדרך כלל פרוביר איך צו טרעפן א געלעגנהייט במשך ראש השנה צו דערציילן די מעשה, איך העב נישט פארציילן די גאנצע מעשה אבער דערצייל מיר א מעשה, מען האט פארציילט אז אמאל איז געווען די טערקישע. קעניג האט געוואלט מאכן א גזירה אויף די אידן וואס קומען אלעמאל צום כותל און וויינען, האט ער געהייסן מ'דארף ווארפן דארטן אלע גארביטש, און נאך א תקופה איז די גאנצע כותל געווארן אינגאנצן באגראבן, איז געקומען א איד פון גלות און האט אנגעהויבן זוכן ווי די כותל, די כותל, ער טרעפט נישט די כותל, ביז ער זעט עפעס א אלטע גויטע שלעפט א גארביטש בעג, איז ער געגייט, פרעגט ער ווי שלעפסטו די בעג, זאגט ער, אוי אונז האבן דא עפעס א אלטע מנהג אז מ'ווארפט דא די גארביטש, עפעס איז געווען אמאל א אידישע דאס. האט ער מחליט געווען אז מ'דארף דא עפעס טון, האט ער ארויסגעגעבן א שמועה אז אונטער די גארביטש, קיינער ווייסט נישט, אבער אונטער די גארביטש איז דא א אוצר, און אלע זענען געקומען, מ'האט אנגעהויבן גראבן, נו, מ'האט געענדיגט גראבן, ס'איז געווארן ביינאכט, מ'האט געסטאפט, און זיי האבן געגאנגען, איז ער געגאנגען און האט באהאלטן. מטבעות אין די גארביטש, די נעקסטע טאג מ'איז צוריק און מ'האט ווייטער געגראבן, אוי דער האט שוין געטראפן א מטבע, דער האט שוין געטראפן ווייסט ווען, א גאנצע הייפ, און נאך אפאר טעג מ'האט געענדיגט גראבן, מ'האט אויפגעגראבן און ס'האט זיך קיין אוצר האט מען נישט געטראפן אבער א ריזיגע וואנט איז אמאל אמאל איז דא א גאנצע הויפן פון גארביטש, א גאנצע הויפן פון מיסט. און אונטער דעם באהאלט זיך די הייליגע כוס המערבי, שריד בית מקדש שני, איז ביי יעדע איד איז דא די די זאך אז אונטער די א הויפן גארביטש באהאלט זיך דארטן, מען דארף עס נאר מען דארף גראבן און עס און עס אנפלעקן און עס מברר זיין.

פאר איבער פינף יאר, ס'איז יעדע פרייטאג צונאכטס, פארשטייט זיך דא און דארטן האב איך געדארפט קענסלען, אויך די קאראנע האט מען געדארפט קענסלען פאר אפאר וואכן, אבער יעדע פרייטאג צונאכטס קומט די עולם אריבער, אמאל מער אמאל ווייניגער, כ'האב שוין געהאט דרייסיג חברה א פרייטאג צונאכטס, כ'האב שוין געהאט מער.

עפעס א קליינע קוץ איך צווייפעל עס האט א גאנצע בעקעלע מיט פלייש פערפעל צי עפעס א אנדערע זאכן דארטן און נאר פאר שבת ביינאכט נאר פאר שבת ביינאכט
און דיפס און די עולם קומט און די סיסטעם איז און מ'דארף מיך אפילו נישט מודיע זיין די עולם קען. פשוט אריינוואקן. סאו איך האב אויך געהאט א פראבלעם אז עס איז דא א גאנצע מחלוקת הפוסקים צו מען מעג איינלאדענען איינעם קומען צו די סעודה פאר שבת און דו ווייסט ער גייט קומען מיט א קאר. ס'איז דא לכאן ולכאן פוסקים אנגעהויבן פון די. כ'קען זאגן די גרעסטע מחמיר איז ר' משה פיינשטיין וואס האלט אז מען האט א דין פון א מייסעס, צו אנדערע וואס זענען מער נישט קיין מייסעס אבער כפנים לפני עיוור, ביז מער וואס זענען מייקליל, רעדט מען פון ר' משה שטערנבוך און ר' שלום זלמן האבן אביסל מער קולות אין דעם, אנדערע האלטן אז מען מעג יא ווייל מען וויל צוריק ברענגען. ס'איז א גאנצע, ס'איז א גאנצע דין ודברים וואס ס'איז א גאנצע סוגיא וואס מ'קען נישט יעצט, דאס איז נישט די, נישט די צייט און נישט די פלאטפארמע עס דורכצוטון, אבער ע כ פנים האב איך געוואלט ארויסדרייען פון די גאנצע פראבלעם פון איינלאדענען די חברה, איז יעצט ארבעט עס אז איך בין מודיע אויף מיין סטעטוס וויפיל אזוי איז געזען די סעודה, און ווער ס'וויל קומט, זייער אסאך קומען צו גיין גראד די וואך.

ווייס איך נישט. יעדער זאל זיי קומען צו קומען נאר דא אן א קאר? יא.
ניין די בדרך כלל די וואס וואקן איז היטן. וואו?
יא.
אבער נאך אלץ זיי זענען זיי שמוצען זיך אין אנדערע נסיונות אין אנדערע זאכן און זיי דארפן אזא זאך. איך בין געווען אין א בית חבד א צוויי דריי וואכן צוריק, און אויך ס'איז געווען דארט אפאר מענטשן געקומען און געגאנגען מיט די קארס, ס'איז געווען איינער א עלטערע פרוי און מיין רעבעצן האט גערעדט צו איר, און זי זי זאגט אז זי וואקט, זי וואקט איבער א שעה און א האלב פון שול און ביז שול, און מען האט זי געפרעגט וויאזוי זי טוט עס, האט זי געזאגט וואס איז די פראבלעם, אנדערע לויפן ארום די לעיק, איך מאך די עקסערסייז.
ס'דא פון די רבי א בריוו צו רבי יעקב לעזער הערצאג דא פון מאנסי ווען ער האט געוואוינט אין אוסטראליע האט ער געפרעגט טאקע די רבי וועגן דעם דער רבי האט אים געשיקט פונקט אויף וואס מ'זאל טון וויאזוי מ'זאל זיך עצה געבן מיט דעם על כל פנים ס'איז א ס'איז א סוגיא ס'איז א סוגיא און אויב מ'קען זיך ארויסדרייען איז אלעמאל איז אלעמאל כדאי על כל פנים ס'איז דאס איז דאס איז. אבער אין דיין הויז טוען זיי נישט קיין מלאכות?

ווי נישט ווי, כ'האב ברוך השם קינדער, קינדער וואקסן אונטער, און ס'איז נישט אז איך וויל נישט זאל זיין דארטן ווען די אנדערע זענען דארטן, זיי זענען דארטן, זיי זענען חלק פון די שליחות, זיי זענען חלק פון די זאך, יעצט בשם ראש השנה גייען זיי זיין אין האטעלס, זיי זענען חלק פון אלעס, אבער ווי נישט ווי, שבת איד, מ'זינגט, מ'זאגט דברי תורה. פרשה צעטל, ווען ס'איז געקומען די אלע חברה איז זייער זייער שווער צו טון אזא זאך, ס'איז נישט שווער, ס'איז נישט פראקטיש און ס'איז נישט כדאי, ווייל נישט פאר דעם קומען זיי, זיי קומען פשוט פלאץ ווי מען נעמט זיי אויף און זיי קענען זיין כמו שהיא, און במילא דארף מען דא עפעס מאכן אזא שילוב. און ס'האט זיך אנגעהויבן לכתחילה ווען איך כאפט אז איך מאך קידוש אין די ווינטער נאר נאך זיבענע, קענען מיינע קינדער מאכן קידוש פאר זעקסע, און ממילא האב איך פון די שעה פון זעקסע ביז זיבענע וואס איך זיץ מיט די קינדער און מ'זינגט און מ'זאגט פרשה און דברי תורה. און נאכדעם זיבן אזייגער צו האלב נאך זיבן ווען די עולם קומט האבן שוין די קינדער געהאט זייערע שבת סעודות, נישט די גאנצע נאר די פיש מיט די דיפס, אבער ס'דא עפעס א שבת יא, און מיט די צייט האב איך עס אנגעהויבן מאכן אז נישט נאר אין די ווינטער פון זעקסער ביז זיבענער נאר אין די זומער. אין די ווינטער דאווען איך מנחה אינמיטן טאג, כ'זאג פאר מיינע קינדער ס'איז זייער מאדנע אזא מין הלוך-ילך, אבער אזוי טו איך, ווייס איך זיך אמאל צו טון פאר צווייטע אידן, איז דארף מען. ס'איז דא גרויסע מניינים פון מנחה אינמיטן טאג פרייטאג. יא, אבער דאס איז נישט די מאדנע חלק, די מאדנע חלק איז אז איך קום צום פלג, צינד מיין שבת לעכט, און גלייך נאכדעם.

און דאס איז דא געוויסע זאכן וואס אמאל דארף מען און אזוי די אלע שלוחים וואס מאכן ערלי שבת, איך מיין עס איז משמע פון פון פון די תשובות פון אלטע רבי אז מען זאל נישט, אבער למעשה שלוחים דארפן עס טון נארמאל. דאס איז נישט ענדערשער צו זאגן קבלת שבת גלייך נאך מנחה אדער פאר שלום עליכם? אה, סאו יעצט טאקע די לעצטע פאר וואכן האב איך אנגעהויבן מאכן אז פאר מען מאכט קידוש צו נאכן וואס מען צינדט זאגט די גאנצע משפחה צוזאמען לחי נערנו מען זינגט לכה דודי ביז נאך מזמור של יום השבת און פאר כ ג אבנו דארטן מאך איך די סעודה און איך קום אין בית מדרש און זינג כ ג אבנו נאכאמאל די אלע זאכן זענען נישט קיין לכתחילה די אלע זאכן זענען נישט קיין אזוי דארף עס צו זיין ס'איז נאר מאכן מיר די די די ווי זאגט מען די נסיבות אזוי דארף עס אזוי דארף מען עס טוהן און עס דארף מען טוהן אזוי די עיקר איז אז מען קען טאקע געבן א פלאץ פאר אידן זאלן קומען. און דאס איז ממש מסירות נפש מען געבט אוועק די גאנצע לעבן שטייגער טוישט מען כדי צו קענען צושטעלן פאר אנדערע. יא איז טאקע און מען קען זאגן די דאס אז מען מאכט די פריערדיגע סידור איך רעד נישט פון די חלק אז מען מאכט עס פאר פאר קבלת שבת. פאר מערב, אבער זאגן טוישן טוישן די לעבנסשטייגער, אין א געוויסע זין יא דארף מען אמאל טוישן לעבנסשטייגער, באדערענינג ראש השנה, איך האב אויפגעגעבן א ראש השנה וואס איך פלעג אלע יארן האבן, איך דארף עס אויפגעבן פאר א צווייטע איד, אבער מצד שני איז איך קען נאך אלץ האבן די שבת סידורים, איך זינג מיט מיינע קינדער אמאל זמירות, איך טו זיך ניגונים. פרשת צעטל, דברי תורה, סאו ווי נישט ווי האט מען די שילוב. און דאס אז אמאל פלעגן אונז האבן קאפלס וואס פלעגן קומען צו אונז ביי די סעודות, יעצט אז מען האט פארטיג פארנעכטס די אלע יונגע וואס קומען אריבער, איז געווארן אז שבת בייטאג איז פאר קען מען איינלאדענען א קאפל, און ביינאכט איז עס די אופען האוז ווער וועלכע

וואו וואו.
מ'זעצט זיך מיט די עולם א גאנצע נאכט. ווילאנג ס'איז נאך דא איינער אין מיין שטוב, גיי איך נישט שלאפן. ווילאנג ס'איז נאך דא איינער אין מיין שטוב וואס פלאנט נאך נישט צו גיין, זאג איך קיינמאל נישט צו גיין, ווייל איך פיל אמאל דאס קען, ווי האט דער רבי געזאגט פאר א שלוח, במשך די צייט, וואס איז ביי דיר? יא, איך פאר דאך נישט אין קאר, איז דאך נישט מחלל שבת. האלט און נאר ווי לענג איז. יא, ווי לאנג זיי קענען, בנוסף, ווי לענגער זיי זיצן ביי מיר, קודם כל גייען זיי נישט אין טיים סקווער אדער איך ווייס ווי, און צווייטנס, זיי זענען אויף א גאנצע נאכט, שלאפן זיי א גאנצן טאג, אזוי ווייטער היטן זיי שבת בייטאג אויכעט, ס'איז אלעס א גרויסע.
און ס'געלונגט אנצוקניפן קשר מיט זיי פאר אינמיטן וואך צו טון נאך מצוות. אה. סאו דאס איז טאקע א זאך וואס בשעת פרייטאג צו נאכטס א גאנצע הו הא דא און דארטן קומען חברה אריבער, איך זאל עפעס פרעגן, איך זאל עפעס זאגן. און אביסל קען מען אבער רוב קען מען נישט ווייל ס'א גאנצע האסט צוואנציג דרייסיג חברה ס'זייער שווער צו האבן א וואן אן וואן קאנווערסעישאן בכלל דארפסט האלטן א אויג אויף אלץ וואס טוט זיך אין שטוב צו בגשמיות יעדער זאל האבן וואס זיי דארפן צו אפילו ברחניות מ'דארף האלטן ס'זאל זיין ווי זאגט מען אונטער קאנטראל כ'מיין איך בין נישט קיין משגיח אבער. און זייער אסאך מאל טאקע זאג איך פאר חברה אקעי מיטן וואך וועט מען זיך טרעפן, מ'וועט שמועסן, מ'וועט דורכרעדן די נושא, און טאקע מיטן וואך קומען זיי קענען פרעגן שאלות, און וואס געשענט איז אז מ'ווערט ס'ווערט א געוויסע נאנטקייט אז זיי קענען מיר רופן מיט כל מיני שאלות, אפילו אין הלכה שאלות, שאלות וואס. דער וויל א מזוזה אויפן טיר. ס'איז אן אינטערעסאנטע מעשה, יא. כ'האב געהאט א, דאס איז גראדע נישט איינער וואס איז געקומען, געקומען עטליכע מאל שבת, אבער כ'האב געהאט א שייכות מיט מיט נאך אנדערע וועגן מיט דעם. און כ'ווייס נישט וויפיל זייער זייער אידישקייט, ווי זייער אידישקייט האלט. ס'איז נישט נישט די בעסטע. כ'בין איינמאל מצות די ערשטע טעג פסח רופט אים רן און ער פרעגט מיך א שאלה, פאר פסח האט ער נישט געהאט קיין צייט צו נעמען א העירקאט, ער וויל אויס ער קען יעצט נעמען כעת חול המועד א העירקאט, זאג איך אים פארוואס האסטו נישט גענומען א העירקאט פאר שבת פאר פסח, האט ער געמיינט איך וויל אים כאילו אנשרייען, זאג איך אים ניין ניין איך וויל דאך נישט אנשרייען חס ושלום, נאר וואס דען אין הלכה אויב ס'איז דא געוויסע זאכן וואס מ'האט געטון ערב יום טוב צוליב דעם נישט געקענט נעמען א העירקאט קען מען טרעפן א היתר, אבער אז ס'איז נישטא קיין גוטע היתר למשל און פייליג אייליג מיט גלחי האט ווידער אלעס א יתום בית אסירין איינער וואס איז געווען אין א מנידה א אבל מעג זיך שערן חול המועד, אבער סתם אזוי ווייל מ'האט נישט געהאט קיין צייט און נישט אויסגעקומען קען מען זיך נישט שערן חול המועד, זאגט ער מיר פארוואס ער האט געארבעט, זאג איך אים איך זעה נישט קיין היתר מ'זאל קענען זיך שערן חול המועד. זאגט ער אקעי נאו פראבלעם קענדי א גבאי מיר רעדט זיך מיט אים און ס'איז אויסגעקומען צו רעדן וועגן זיין אידישקייט ווי אזוי אידישקייט האלט זאגט ער מיר ביי די וועי כ'האב דיר דעמאלטס געקאלט די שאלה וועגן זיך נישט שערן וואס האסטו געטראכט וועגן די שאלה דו ווייסט דאך ווי מיין אידישקייט האלט זאג איך אים כ'האב גארנישט געטראכט. תשמיר שבת איז א נסיון, אנדערע זאכן איז פאר דיר א נסיון, דו מוטשעסט זיך מיט דעם, האלטסט יא, האלטסט נישט, דאס איז דיין שוועריקייט, האסט נישט א שוועריקייט זיך נישט שערן חול המועד, ממילא דו פרעגסט מיך א שאלה, און דו ווילסט הערן, מעג מען זיך שערן מעג מען זיך נישט שערן, אויב מעג מען זיך הערן וועסטו זיך שערן, מעג מען זיך נישט שערן וועסטו זיך נישט שערן. איך בין געשערנעט? ווער? לג בעומר? כ'האב נישט געזען, כ'האב גערעדט איבער זיין פון טעלעפאן. ער איז נישט פון מאנסי. זאגט ער פונקט אזוי. פונקט אזוי. און דאס איז זייער זייער א וויכטיגע זאך. זייער א וויכטיגע זאך וואס ווען מען דיעלט מיט אזעלכע אזעלכע נשמות. אפילו ווען זיי מישן זיך מיט איין זאך, מיינט נישט אז אלץ גייט ארויס פון פענסטער. ס'איז דא. זאכן וואס אין דעם קען מען רעדן, ס'דא זאכן וואס זענען אינטערעסירט, אז איינער האט א פראבלעם מיט שמירת שבת מיינט נישט אז ער קען נישט ארויפלייגן א מזוזה, קלאפן א מזוזה אויפן טיר.
תפילין.
יעדע זאך וויל ער נאך עקסטער.
בכלל דאס איז א וויכטיגע זאך וואס דאס גייט נישט אריין בכלל די קוק פון חסידות, כ'דענק מיר אמאל.

האט ער מער ווי א שטיקל פרימער, און מיט אים נישט קיין תפילין, אבער מ'קען אים נישט סתם איגנארן, פלעג איך אריין גיין יעדע וואך צו אים אין אפיס, זאגן עפעס א ווארט, און שמועסן מיט אים, איז א שבת געווען כב ד אלול תרס ו, האב איך אים אנגעהויבן זאגן וואס איז דיין אלטער רבי, די אלטער רבי'ס יארצייט, און אזוי רעדנדיג צו אים טראכט איך, וואס מיינט די אלטער רבי צו אים, וואס מיינט חסידות חבד צו אים. ער ווייסט וועגן ליובאוויטש, ער ווייסט וועגן שליחות, ער ווייסט וועגן דער, ער ווייסט אז איך קום יעדע פרייטאג אויף מצוה מעונות פאר מבצעים, אבער וואס קען האט א שייכות האט מיט די אלטע רבי בכלל? ס'איז א אמת, ס'איז א שאלה וואס אסאך מענטשן אין גאס פרעגן, די אלטע רבי מיט חסידות חבד, די גאנצע זאך, ווי קומט אריין שליחות? יא, עס איז, די אמת איז אז ס'איז נישט, ס'איז נישט קיין סתירה, און ס'איז דווקא, ס'איז א המשך. אבער די אנשי בחורים דעת געווען אז בשעת מעשה זאל איך קענען עס אראפברענגען צו זיין לעוועל, איז רעדענדיג די אלטע רבי און חסידי חבד, הייב איך אן מסביר זיין, דו קענסט דאך די שלוחים, דו קענסט דאך חבד וואס טוט אויף אין די גאנצע וועלט, זיך און זייער אסאך מאל מענטשן פרעגן מיר די שאלה, גייסט אויף מופתים, לייגסט מיט א איד תפילין, וואס האט ער געטון? ער האט געלייגט תפילין היינט, מארגן גייט ער אויך לייגן תפילין? אקעי מארגן איז שבת אבער זונטאג גייט ער לייגן תפילין? ניין. נעקסטע וואך וועסטו ווייטער קומען און ווייטער לייגן תפילין, ווייל האסט א גאנצע וואך נישט געלייגט תפילין. א בעל תשובה וועט עס זיכער נישט ווערן. וועט מענטש פרעגן, וויפיל בעלי תשובות האסטו שוין געמאכט? וויפיל שומרי שבת, מען פרעגט שלוחים, וויפיל שומרי שבת האסטו ביי זיך אין שטאט? און אז מען ענטפערט קליינע נומער, ווייסט אז עס דויערט דאך א צייט פאר א מענטש עס זאל זיך מאכן א שינוי אין זיין לעבן, אפילו נאר פון אנהייבן לייגן תפילין, כאטש פון שמירת שבת און נאך ווערן א בעל תשובה. זייער אסאך מענטשן פרעגן וואס האסט אויפגעטון? וואטס די פוינט? וואס איז די ענטפער? די ענטפער איז זייער פשוט, חסידות חבד, די אלטע רבי לערנט אונז אויס, קודם כל וואס מיינט א איד? א איד איז א האט א נשמה וואס איז א חלק אלוקי ממעל ממש, די נשמה וויל זיין פארבינדען מיט די אייבערשטער אפילו ווען ס'איז אנגעטון אין א גוף, און כסדר איז דא א מלחמה אויף דעם. ווי אזוי ווערט ער פארבינדן מיט די אייבערשטער אזוי ווי ער דארף צו זיין פארבינדן? דורך תורה ומצוות. און חסידות חבד איז אויך מסביר יעדע מצוה וואס א מצוה טוט. די ווארט וואס שטייט אין תענית מצוה איז מלשון צוותא וחיבור, מען ווערט נאנט, מען ווערט איינס מיט, פארבינדן מיטן אייבערשטן, יעדע מצוה. איז ווען איך בין געווען א קינד האט מען אונז אויסגעלערנט אז ס'איז דא עפעס אזא מין א איד, וואס ער איז דער צדיק קדוש און מקיים תריג מצוות און לערנט תורה און טוט מצוות א גאנצן טאג און ער פאלט קיינמאל נישט דורך מיט גארנישט און אונז שטרעבן א גאנץ לעבן אנצוקומען דארטן ווי די באוויסטע ווארט פלעגט זלמן זאגן אין חדר ווילנע גאון, וויל נאר וועסטו זיין א גאון. און די אמת איז אז ס'איז נישט אזוי. ס'איז דא מענטשן וואס ארבעטן כל ימי חייהם און זיי קומען קיינמאל נישט אן צו ווערן דער גרויסער צדיק. און זייער אסאך טאקע געבן אויף. זשע קוקט זיך ארום, איך קען זאגן אפילו פון די חברה מיט וועם איך טו, זייער אסאך פון זיי ראשית הירידה איז ווען זיי האבן א נפילה און זענען קומען צום מסקנא איך וועל, פון מיר וועט שוין גארנישט ווערן. אבער אז מען פארשטייט. אז אידישקייט ארבעט נישט אזוי. אידישקייט איז, די אייבערשטער האט אונז געגעבן זעקס הונדערט און דרײַצן מצוות, און יעדע איינציגע מצוה איז נאך א וועג, נאך א צפצפה חיבור פון די נשמה מיטן אייבערשטן, און ס'איז נישט אז די מצוה איז בשלימות, איז למשל תפילין, איך לייג אלעמאל תפילין, יעדע מאל א איד לייגט תפילין, ער איז מקיים געווען א מצוה, האט ער זיך פארבינדען מיטן אייבערשטן, און נאכדעם ווי עס שטייט אין תניא אז ביים אייבערשטן איז דאך נישטא קיין זמן, קומט אויס אז די מצוה איז אויף שטענדיג, דער תפילין וואס דער איד האט איין מאל געלייגט שטייט כסדר וואס איז מחבר די נשמה מיטן אייבערשטן, איז אוודאי איז דא זעקס הונדערט און דרײַצן מצוות און מען דארף שטרעבן צו מקיים זיין אלע זעקס הונדערט און דרײַצן מצוות, אבער עס איז נישט אלל אר נאטינג. יעדע מצוה איז נאך א מצוה. איז אז איינער האט א נסיון אין שמירת שבת מיינט נישט אז ער זאל זיך וועגן דעם שערן חלומות. און דווקא חסידי חבד, דווקא די אלטע רבי וואס זאגט אונז וואס תורה און מצוות איז, און זאגט אונז וואס א נשמה איז, דווקא אזוי קען מען צוגיין צו די גאנצע ענין פון שליחות, טוהן מיט א צווייטע איד ווייל מען גלייבט אין די איד, איז א חלק אלוקי ממעל ממש וואס וויל זיין פארבינדן מיטן אייבערשטן, ער וויל. אז מען זאל טון מיט אים א מצוה, איז איין מינוט שמירת שבת, איין מינוט וואס ער האט זיך צוריקגעהאלטן פון טון עפעס ווייל ס'איז שבת היינט, האט ער זיך פארבינדן מיט'ן אייבערשטן. איי ער האט די אנדערע צייט פון שבת האט ער מחלל שבת געווען, איז פאר דעם טאקע דארף ער תשובה טון, אבער יעצט האט ער געטון, האט ער געטון א מינוט שמירת שבת? אז איך האב דיר געזאגט די ווארט וואס דער רבי האט געזאגט צו פאר יענע שליח, ווי לאנג ער זיצט ביים שליח אינדערהיים איז ער נישט מחלל שבת. וואו.
ס'דא א מעשה מיט רבי יעקב מאיר שעכטער, א איד איז אמאל געקומען צו רבי יעקב מאיר און אים געוויינט אז זיין זון איז איז אזא פורק עול אז ער איז געגאנגען יעצט יום כיפור איז ער געפארן אויף א שיף אינמיטן וואסער, און און ער דארט געגעסן א געגעסן א שווארצע כלב, געמאכט א גריל אויף די שיף, אזא פורק כל איז ער, ער האט געמיינט ער קען בעטן ער זאל זיך איינבעטן ביי זיין זון ער וויל רעדן צו אים, שוין האט זיך איינגעבעטן און ביז ער האט געברענגט זיין זון צו רבי יעקב מאיר, רבי יעקב מאיר פרעגט אים זאג מיר איין זאך וואס האסטו געהאט דערפון ווי, וואס די וואס האט דיך אזוי געברענט צו גיין אינמיטן יום כיפור אויף די וואסער און עסן א כלה וואס איז די די צוזאמשטעל? שוין די די די זון האט אים אנגעהויבן זאגן אז ער ער האט אפגעלאזט תורה און מצוות און יעדע מאל וואס ער ס'איז אים אונטערגעקומען א מצוה אדער עובר געווען א עבירה האט ער נאך געפילט אזא ציפ ער האט נישט געקענט זיך דיסקאנעקטן, ער האט געוואלט איינמאל טון אזא שטארקע זאך אז ער זאל פאר איינמאל פאר אלעמאל זיך דיסקאנעקטן און פארטיג.
ס'ארבעט נישט. וויפיל זיי זאגן די לעיערס אפאן לעיערס פון איי דאנט קעיר, סוף כל סוף קען מען אנקומען צו א לעוועל מען זעהט, מען זעהט עס דאך ערשט, כ'האב ממש לעצטענס געהאט אפאר מעשות פון חברה וואס איינער א בחור רופט מיך אן און זאגט מיר אז.

סאו איך זאג פאר די אמעריקאנע טעלעוויזשן, טייערע אידן אין אמעריקע, היט שבת וועט אייך גוט זיין, יא, זעט די ווידעא ווי ער זאגט עס, ער מאכט עס מיט די הענט, און מ'האט געמאכט א ניגון דערויף, די ניגון ציפט פאר זייער אסאך, זאגט היט שבת וועט אייך גוט זיין, נעבעך די אלע נשמות ישראל וואס מוטשענען זיך מיט שמירת שבת, עס איז זיי זייער נישט געשמאק צו הערן די ניגון, עס איז א געפערליכע געפערליכע טריגער, איינער האט מיך טאקע געפרעגט צו איך לאז עס זינגען ביי מיר אינדערהיים. זאגט מיר דער בחור אז ברוך השם אז ער איז זיין מצב איז אסאך בעסער, און ער קען שוין ביזל שבת איז שוין נישט ביי אים אזא טריגער, ער זאגט אז זיין רומעיט האט געזינגען די ניגון און ס'האט אים שוין נישט געטריגערט.
וואו? למעשה לאזט ער זינגען?
איך לאז זינגען וואס מען וויל זינגען, מען וויל זינגען זינגט מען, עס וויל נישט זינגען זינגט מען נישט, איך בכלל איך איך פוש נישט קיין שום אדזשענדעס אין די ביי די סידיס, איך לאז זאכן פארן נאטירליך, די וואך האט מען געזינגען ניגונים, איינער האט ליב געהאט קאיעכסעף. ער האט געזינגען א צווייטע ניגון, ס'איז דא אנדערע שבתים וואס מ'זינגט נישט, ס'איז נישט דא א פראטאקאל, אקעי יעצט אזוי ווי אזוי א נארמאלע סעודה היימישע משפחה, אקעי יעצט האט מען געגעסן די פיש, נאך די פיש יעצט גייט מען זינגען, צו ביי אונז אין ליובאוויטש איז א משבחין, צו אין אנדערע פלעצער זינגט מען יעצט כל מקדש, און נאך די זופ זינגט מען מה ידידות, און ס'איז א גאנצע פראטאקאל, יעצט זינגט מען דאס, יעצט זינגט מען יענץ, וואס ס'קען זיין אז אין א נארמאלע שטוב פארט עס טאקע אויף אזא מין אופן, אבער מיט די מיט די חברה, זיי אנטלויפן זיך פון דעם, זיי קענען דאס נישט פארנעמען. אויב גייט מען ווייטער מיט אזא מין מהלך, וועלן זיי מיך זאגן ביי ביי פונקט ווי זיי האבן אינדערהיים. אלע חברה וואס קומען צו מיר אינדערהיים האבן א סידור צו גיין. ס'איז נישט זיי נעמסט א פרייע איד וואס ווייסט נישט כאטש קיין שבת סידור און מוז קומען צום שלוח פאר די שבת סידור. די אלע האבן ברוך השם וואו צו גיין און זיי ווילן נישט גיין דארטן. כ'זאג נישט אז ס'איז די שולד פון איינעם. די מציאות איז ווי דאס איז אוועקגעשטעלט. זיי ווילן נישט זיין דארטן. זיי קענען קומען צו א פלאץ וואו זיי קענען זיך פילן געשמאק, קענען זיך פילן באקוועם, קענען זיך פילן עקסעפטעד. איז דארף מען זיין זייער נאטירליך זייער עס לאזן לויפן און און מען זעט ממש דיימאנטן וואס קומען ארויס פון אים. וואו וואו
ס'איז נאר מעשה. איז זאגסט אז אז ס'האלט זיך אן א קשר במשך די וואך. יא יא
לאמיר טאקע צוריק גיין צו די השתלשלות וואס אויף און מיט די צייט האב איך געטראכט אז איך האב די אלע חברה פאר שבת. קודם כל אסאך חברה קומען שוין נישט ווייל בכלל בלייבט עס בדרך כלל מער א יונגערע חברה וואס וואוינט נאך אינדערהיים און דארף ארויסלויפן צו גיין צו א סעודה, עלטערע חברה אסאך וואוינען אליינס אסאך מאכן אליינס סעודות אסאך זענען שוין אדער זענען שוין בעסער זיי קומען שוין נישט צו מיינע סעודות אדער זענען זיי אין א פלאץ אז זיי גייען שוין בכלל נישט צו קיין סעודות א חלק האבן חתונה. איז בכלל די זאך פון זעהן אלעמאל צו האבן א קשר מיט די זאגט מען די אלאמניי מענטשן וואס פלעגן קומען דריי יאר צוריק איז אויכעט געווען קאראנע נישט קאראנע געווען די די מלחמה אין אוקריינא און דעמאלטס האב איך אנגעהויבן טראכטן אז אסאך פון ר' שונא פלעגט קיינמאל גארנישט מאכן כ'האב געהאלטן אז אסאך פון די חברה גייען קיין אומאן און אבער ס'איז געווען מלחמה. אין קריינע זייער אסאך האבן געזאגט גייען נישט פארן, צו ווייל סכנה'דיג, צו דאס מוז צו איז עפעס א אַכט און פֿערציק שעה נסיעה, און נאכדעם האב איך געטראכט די חברה וואס האבן שוין חתונה געהאט און זיי גייען שוין נישט גיין צו אומאן, אדער חברה וואס יא זיי גייען אומאן איינמאל און דאס איז עס און דאס איז גענוג פאר זיי, איך האב אנגעהויבן טראכטן אז עפעס דארף מען מאכן פרייטאג צונאכט, אה, ראש השנה ביינאכט. איז ביז דעמאלטס, ראש השנה, זייט איך בין א בחור, בין איך געווען יעדע יאר ראש השנה ביים אוהל. אזוי ווייט, אז אין די לעצטע פאר יאר האב איך אפילו מיטגענומען מיין זון, יעדע יאר ראש השנה געפארן צום אוהל. אבער טאקע ראש השנה ביים אוהל, זיין ראש השנה ביים רעבין, אבער אז מען דארף טון פאר אידן, דארף מען אויפגעבן. אינטערעסאנט איז אז נאך די ערשטע יאר וואס איך האב געפלאנט די ראש השנה אין שבת סליחות זיץ איך אזוי אין בית מדרש אין באשעווה שידעס צייט און איך פרעג מיין מיין אינגל זאגסט איך פלאן די גאנצע ראש השנה האו אבאוט מ'ווארט אויף די גאנצע ראש השנה מ'שיקט ארויס א מענטש פאר יעדעם איינעם מ'מאכט שוין ראש השנה און אונז גייען צוריק צו די עולה אזוי ווי יעדע יאר ער האט זיך אזוי פון א ספליט סעקאנד אבער וואס וועט זיין מיט די אלע אידענס ראש השנה? סאו יא, האט מען אנגעהויבן פלאנען, קודם האב איך נישט געוואוסט וואס איך גיי מאכן, א קליינע זאך, א גרויסע זאך, אפשר מאכן עפעס לאקאל, אבער ניין מ'דארף האבן א מנין, קיצור, לאנג סטארי שארט, פון ח ו האבן ווען איך האב אנגעהויבן טראכטן פון מאכן עפעס, זונטאג בין איך שוין ארומגעלאפן, זינט דאכט זיך מיר ח ו האב איך געווען שבת און ארומגעלאפן. פארט פונקט ראש השנה. סאו יא. קודם כל. די ערשטע זאך איז געווען אז ראש השנה, וואס הייסט אידן דארפן הערן שופר? סאו איך קען מאכן א פרייטאג צונאכטס, אבער פרייטאג צונאכטס איז שוין קיין שופר, מיר זענען שבת אינדערפרי, מ'דארף שוין מאכן סעודות אויכעט, אז דארף שוין מאכן סעודות אויכעט, דארף שוין מאכן דאווענען אויכעט, און פון דא האט זיך אנגעהויבן א גאנצע זאך, כ'האב געטראכט אפשר נעמען א האטעל, וואקינג דיסטענס פון מיין הויז, און וועט דארטן עסן די סעודה, אפשר מאכן עפעס א מנין, אפשר שלעפן מענטשן פאר מנין, און סתם ראש השנה איז א פלאץ אויך א צייט ווען זיי זיי דארפן עס זייער שטארק, ווייל פסח און סוכות קענען זיי אוועק פארן מיטנעמען א באקס מצה און מיטנעמען א לולב און אתרוג און וואטעווער, וואס? אויב זיי נעמען מיט.
יא, אבער ראש השנה איז א צייט וואס קענסט נישט פארן אין מעקסיקא און האבן שופר און האבן א ראש השנה ענווייראמענט. און איך דענק דעם וואס איך האב טאקע גערופן א אינגערמאן וואס כ'וואלט הערן וואס ער האלט וועגן דעם צו איך זאל יא מאכן א ראש השנה נישט מאכן א ראש השנה, איך דענק ער האט מיר געלאזט אזוי צוויי וואויס נאוטס זאגן פארוואס ער האלט זייער שטארק איך זאל מאכן אזא ראש השנה, די ווארט איז געווען, דו ווייסט דאך ווי מיין אידישקייט האלט, אבער איין זאך. ראש השנה, ראש השנה איז ראש השנה, ראש השנה דארף מען עפעס האבן, זאגט ער זאלסט נישט בויען קיין מנין אויף מיך, איך גיי נישט קומען צום מנין, זאלסט מאכן זיכער דו האסט מנין חוץ פון מיך, אבער מ'דארף מאכן א ראש השנה, און טאקע אזוי האב איך עס אוועקגעשטעלט אז איך האב מנין, און נאכדעם. האב איך אויכעט חברה וואס קומען נישט צום מנין, וואס דאס מיינט איז אז די מענטשן וואס קומען פילן נישט די פרעשור אז מ'דארף זיי האבן פארן מנין, וואס דאס איז א זאך וואס זיי ווילן אנטלויפן, און אחוץ המעשה איך ווייס נישט צו זיי וועלן אנקומען און מ'דארף זיי א גאנצע ראש שנה ארומלויפן איך דארף דיך מנין איך האב נישט קיין מנין, איך האב מנין און פאר דיך אז דו ווילסט קום צום מנין אז דו ווילסט נישט קום נישט צום מנין, איך דענק די אינגערמאן כמעט די ערשטע ראש השנה וואס כ'האב געמאכט דרײַ יאר צוריק, פאר ער איז אוועק געגאנגען זאגט ער מיט אזא מין שמחה, ס'געווען אזא גוטע ראש השנה, איך בין געקומען צו די תקיעות, כ'האב געמיינט איך וועל זיין ביי תקיעות און דאס איז עס, כ'בין געבליבן ביי מוסף ביידע טעג, איך בין אזוי אזוי איבערראשט,
צוויי טעג שפעטער שיקט ער מיך א מעסעדזש, די ראש השנה איז געווען עפעס מורא'דיג, זאלסט וויסן איך פיל אזויווי א. יונגעל וואס איז צוריק געקומען פון א רייכע פעטער'ס ברית, קומט צוריק אין חדר און ער איז ברעגינג, יא ער בארימט זיך פאר זיינע חברים וועגן זיין רייכע פעטער.
דריי חדשים שפעטער בין איך געווען ביי א שמחה און עפעס איינער רופט מיך צו צו די מחיצה, איך גיי צו די מחיצה, שטייט דארטן די יונגערמאנ'ס ווייב, לעבן איר שטייט א עלטערע פרוי, זאגט מען דאס איז מיין מאמע, איך וויל דיך נישט זיסן ס'איז מיין מאמע. און די מאמע הייבט זיך דריי חדשים שפעטער זאגט הייבט זיך אן זאגן וואו ס'איז כ'האב געהערט פון זיי זיי האבן אזוי הנאה געהאט פון די ראש השנה ממש איז ברוך השם איך גיי נישט אנהייבן יעצט אריינגיין אין דיטעלס ראש השנה ווייל ראש השנה איז דא אזויפיל מעשות מענטשן וואס אפשר דא נאר נאר ליינען דער זיך מיט א טעקסט מעסעדזש וואס כ'האב באקומען לעצטע יאר ראש השנה, ס'איז די חיזוק וואס ס'געט, ס'איז נישט נאר חיזוק ס'איז אויך ס'זאגט וואס, ס'איז ס'איז איינער שרייבט מיך אזוי, איי קענט טענק יו ענאף פאר די ביוטיפול ראש השנה, מיי בראוקן סאול פעלט עט פיס אין די פרעזענס אוו סאטש א ביוטיפול עקסעפטינג ווייב. די פירט אויס, יור א צדיק, טענק יו פאר ליסענינג טו מי. Wow wow wow. זיי ווייסן פונקטליך ווי זיי שטייען?
יא. זיי ווייסן ווי זיי שטייען. איך וועל זאגן א, שיקן א, פארליינען א אנדערע מעסעדזש וואס איך האב באקומען. ס'איז אויכעט א, ס'איז מורא'דיג. לאמיך נאר טרעפן, דא איז עס. איט וואס גוד, מ'האט גערעדט, זיי האבן געשיקט פידבעק פון א קאנווערסעישאן וואס כ'האב געהאט. איט וואס גוד, איי פעלט קאמפארטעבל ענד אקסעפטעד, וויטש פיעלס גוד. איי קנאו איים נאט דואינג די רייט טינגס, באט איים ווארקינג אן איט.
וואו וואו. הום. דאס וואלטן זיי נישט געשריבן פאר פאר אנדערע מחנכים. קען זיין אז יא, איך ווייס נישט. איך ווייס וואס זיי שרייבן מיר איז איז די די די די מורא'דיגע פידבעק וואס איז וואס איז דא פון פון ראש השנה.
וואו וואס איז די די פראגרעם וואס וואס טוט מען ראש השנה? ס'איז באמת אזוי, אזוי ווי מ'האט שוין פריער געזאגט. די חברה זוכן נישט פאר קיין פראגרעם, זיי זוכן זיך צו אנטלויפן פון אלעס. איז וואס מען שטעלט צו איז א קאמפארטעבל ראש השנה זאל קענען זיין זיצן מיט די חברים, ענדזשויען ראש השנה, און אויב זיי ווילן איז אויך דא דאווענען מעריב, שחרית, תקיעות, מוסף, מנחה. און אז זיי ווילן דאס נישט, למשל פאר תקיעות גייט מען רופן, מ'זאגט מ'שרייט אויס רבותי מ'גייט באלד א תקיעות און די עולם קומט, ס'דא חברה וואס קומען נישט אן צו תקיעות, אינמיטן די סעודה האב איך זיך אויפגעשטעלט, און יעדע סעודה האב איך גערעדט א, בדרך כלל פארציילט א קורצע מעשה מיט א הוראה וואס מ'קען ארויסנעמען פון די מעשה עפעס אויף א לעוול אז ס'זאל רעדן צו זיי, און כ'האב אויסגערופן נאכדעם ווער ס'האט נאכנישט געהערט קיין תקיעות, מ'גייט יעצט בלאזן. איך האב געמאכט א גאנצע עולם אינדרויסן און אין די לאבי צו א אנדערע פלאץ און מ'האט געבלאזן שופר. צוויי יאר צוריק האב איך געבלאזן מסתמא פינף מאל שופר במשך די נאכמיטאג.
וואו! פון הונדערט קולות? הונדערט אדער דרייסיג?
דרײַסיק, דרײַסיק קולות. הונדערט קולות איז נאר ווען מען טוט עס מיט מוסף. איין חברה מיין, א בחור'ל, ער איז געווען דארטן, אייבערשטער זאל העלפן וויאזוי ער קוקט אויס און וויאזוי מען דרייט זיך, ברוך השם ער קומט מיט ר' שלום און זיינע חברים, און איך זאג אים. נו, האסט שוין געהערט תקיעות? ניין. סאו קום, לאמיר ארויסגיין אינדרויסן און מאכן תקיעות. אבער ברענג דיינע חברים ארויס. יא, שור וועט קומען. און דערווייל, ווילאנג ער גייט טרעפן זיינע חברים, האבן מיר זיך געזעצן און געשמועסט מיט די, מיט די קעיטערער. און איך זיץ און שמועס מיט דעם, אינמיטן קומט ער צו צו גיין, נו, נו, ווען גייט מען, ווען גייט מען שוין בלאזן? דאכט ער, מי כעמך ישראל? ער ווארט שוין צו הערן בקיאות. הום. גראדע פאריאר, איך ווייס נישט, ס'איז דער ניק עמך ישראל, אבער ס'איז אזוי מיט מיט א ווייטאג קען מען עס זאגן, זאגט מען, ברכיו תקום וסתר דא, ובחדוותו תקום וסתר דא. פאריאר זעמיר עס געווען אין א האטעל. און שבת מצות תקיעות איז געווען נאר די צווייטע טאג ווייל די ערשטע איז געווען שבת, צווייטע טאג איז נאך די סעודה, זעה איך צוויי חזר'ן אנגעקומען, וואי וואי, זענען נישט געווען דא א גאנצע ראש השנה אנגעקומען, איך הער שוין שאלות, אז תקיעות האט ער שוין געהערט, ניין אונז זעמיר געווען דארטן, אונז האמיר געוואלט הערן תקיעות דארט, אונז האמיר פארפאסט, אונז מאכן אונז קומען דא אהער פאר תקיעות. נו, מען האט ארויסגענומען דעם דעם זאגערל, זיי האבן זיך געשטעלט זאגן, גראדע איז איינער פון זיי איז א גרויסע רעביש קינד, און זי האט געזאגט דארטן די זיבן מאל למנצח מיט די פסוקים פונעם מייצר אזוי, און ווען זי האט געענדיגט האט האב איך געזאגט פאר די די אנדערע חברה מאן, זאג די ברכות, ער האט געזאגט די ברכות, איך האב געבלאזן. וואו. ס'איז א ווייטאג אז ער קומט צו פארן אבער מיט א טשייניער קוקט ער קוק קוק וואס הייסט א איד? ס'איז ראש השנה איך וויל גיין דקיות גיין דקיות הום ער קומט צו גיין און און און די עולם ממש ס'דא חברה וואס קומען דארטן וואס

זען איך מאכן ראש השנה די יאר נאכאמאל, און איך שאף געלט, א ראש השנה וואס קאסט כמעט הונדערט אלפים, און אסאך אסאך געלט וואס מ'דארף שאפן פער יאר האב איך אפילו נישט געקענט קאווערן די גאנצע זאך, און דער דארף נאך משלים זיין א קאפונים, איז די משית א מעסעדזש.

וואס קומען ווייטער זיי האבן שוין חתונה געהאט, צווייטענס האבן מיר פריער געזאגט די יענעם האט געזאגט זאל נישט בויען אויף אים קיין מנין, איז וואס איך קען טון איז גיין אין סעווען סענדי און זאגן רבותי איך דארף צען בחורים איך דארף האבן מנין, אבער איך וויל נישט טון אזא זאך, איך וויל נישט קודם כל איך האלט נישט אז עס איז ריכטיג נעמען א בחור וואס קען זיין אין סעווען סענדי זיין ביים רעבן ראש השנה און אנשטאט אים שלעפן ער זאל קומען צו מיין מנין. צווייטנס, איך האלט נישט פון די מהלך פון נעמען איינעם, קום גיי טראכטן פון כלל ישראל, ס'איז א פול מנין, נאר וואס דען, איך בין געגאנגען צו א נייע סארט קלייענטעל, חברה וואס זיי זענען אויך, וועל איך עס אנרופן, פארביטערט אויף. אויף זייער מצב, זייער אידישקייט, און זיי זענען נישט באקוועם אין א געהעריגע נארמאלע בית מדרש, זיי ווילן אוועק גיין, אבער זענען גענוג דא אז זיי זענען זיך גרייט צו מתחייב זיין פאר מנין, יא, איך בין נישט אחראי אויף זיי, איך דארף זיי נישט נאכלויפן צו מאכן מנין, ס'איז דא איינער ער שטעלט מיך צוזאם די גרופע, און קומטס עס וועט זיין די מנין. סאו יא די מנין האלט זיך טאקע נישט אן אין צייט, איך דארף אביסל ארבעטן אויף מיין נערוועזעקייט מיין עקזייעטי ווייל אז איך שרייב שחרית צען אזייגער און עס הייבט זיך נישט אן ביז טען פארטי, נישט ווייל איך האב א פראבלעם מיט שחרית טען פארטי, נאר די גאנצע סקעזשול, די סידור, אבער למעשה, למעשה איז האב איך מנין. פאר אלע חברה, איז ווער זענען די חברה? אמאל איז עס געוויסע בחורים, אבער זייער אסאך זענען אזעלכע יונגעלייטלעך, זענען שוין אביסל מער, זענען מער סעטעלד, אסאך האבן שוין אפילו אפאר קינדער, זיי קומען צו משלים זיין די מנין אליינס, אזוי האב איך געזאגט, אליינס זיי פילן אז עס איז א געשמאק צו אוועק גיין, און. וואס איז געשען איז אז מיט די צייט און מורא'דיגע הנהגה און חלק פון זיי זענען שוין נישט געווען אין בית מדרש פאר אסאך יארן,
האבן זיי די געסט מורא'דיג די געסט די יענקעלע ס'ליגט אין זיי, פאר יארן געהאט א בעל תפילה, א געשמאקע אינגערמאן האט צוגעגרייט ניגונים, אבער ער איז נישט קיין סאטמארער, אסאך פון די חברה זענען סאטמארע. געקומען פון סאטמארע שטיבער, איז אינמיטן דאווענען, איך ווייס נישט, אנגעהויבן זינגען א שטיקל, ער גייט צו גרייט איין ניגון, אבער זיי האבן אנגעהויבן זינגען די ניגון וואס מ'זינגט אין סאטמאר, זיי האבן נישט געקענט, זייער אינטערעסאנט, די געסט די יענקי זאך, אן א בערד רוב פון זיי די ווייבער זענען שוין נישט קיין היימישע, זיי רעדן נישט קיין ענגליש, אבער ווען איך דארף האלטן א דרשה, און מ'דארף רעדן אויף ענגליש ווייל זיי פארשטייען נישט קיין אידיש די ווייבער. ס'איז זייער זייער געשמאק. די עולם איז אינוואלווד און די דאווענען, מ'זינגט אסאך. בכלל, ווי געזאגט, מענטשן ווילן אוועק גיין פון די ראש השנה וואס זיי געדענקען פון אלס קינד, ס'געווען אן אנגעצויגענע ראש השנה. איז פארקערט איז זאג איך פארקערט זאל זיין ווי מער ניגונים. אז א בעל תפילה גארגלט זיך דארטן פארן עמוד, און דער מענטש זיצט און הערט. דארף ער האלטן דערביי, אז נישט האט נישט קיין קדושה די גאנצע זאך, אבער אז מען זינגט און ער איז א חלק פון די זינגען, און מען קען נאך ארויסגיין אין א רקידה'לע, אז אדרבה ואדרבה, למשל דער איך האב גענומען א שיעור געהאפעט אויף דעם, סיי ס'איז אסאך געלט און סיי ביז מען וועט מסכים ווערן צו קומען, אז איך גיי בעזר השם האבן שמילי אונגאר זאל זיין די בת תפלה ביי מוסף, די צוויי מוסף. איז מ'געגאנגען אהין און צוריק וואס ר' סטאוו, וואס ר' ניסך, דער קען יא טוהן ניסך, דער האט יא אמאל געדאווענט, מ'געגאנגען אהין און צוריק, איז האב איך אים געזאגט, לאמיר דיר מסביר זיין וואס איך זוך, זאג מיר דו ביסט א זינגער, דו זינגסט ביי חתונות יעדע נאכט, זינג די ניגונים וואס דו זינגסט יעדע נאכט, טויש די ווערטער אויף די ווערטער פון די מחזור, ער האט מורא, יא ער האט מורא די גאנ, איך זאג ניין, צווישן ניגונים, איך מיין א ניסך. כ'וועל נאך זאגן א אינטערעסאנטע מעשה וועגן די נוסח טאקע א מינוט, אבער עס איז זייער הנאה געהאט אז דאס איז טאקע די מהלך. ס'איז צוויי יאר צוריק האב איך געהאט ר' עזריאל מאנדל, דאכט מיר שוין אויך געווען אויף די ספעקלאר אינטערוויוס, האב איך אים געהאט געשלעפט ער זאל זיין בעל מוסף, און אויך ער האט די די די ווייבס פון זינגען און אריינברענגען די עולם דארט האט מוראדיג מוראדיג הנאה געהאט, אבער אויפגעוואקסן איז ער מיט א וויזשניצע נוסח, דאס איז זיין נוסח, ס'האט ער מיר געזאגט, מ'קען נישט זינגען א גאנצע צייט, האבן געדאווענט א גאנצן טאג, ס'איז דא א סקעדזשול, אפיציעל צו האלבעך צוויי איז די סידור, כ'דענק שוין נישט פונקטליך די צייט, איז. מען קען זינגען וויפיל מען קען, די פרעגסט נוסח, זאגט ער, איך, מיין נוסח איז וויזשניץ. זאגט מען, ארט מיך וועלכע נוסח דו דאווענסט, זינג, דאווען, וואס איז די חילוק, ווען איך דאווען, דאווען איך לובאוויטשער נוסח, דאס איז מיין נוסח וואס איך, וואס איך קען, איך בין א יארן לאנגער בעל תפילה, דאס איז וואס איך דאווען, איך דאווען טאקע יעצט שחרית פשוט ווייל איך קען מיך נישט עפארדן צו ברענגען א בעל שחרית, אבער דאווען ווי דאס איז נוסח. ער שטעלט זיך אוועק דאווענען, האלט נאך די תקיעות, און הייבט אן מיט ר' הנני אני ממעשי', א אנדערע שטיקל דארטן פאר קדיש, מען זינגט עס, און נאכדעם הייבט ער אן די וויזשניצע נוסח, אויב איך דענק גוט, בוי בוי בוי בוי, איך דענק נישט, בקיצור, איך דענק נישט די גאנצע נוסח, ער הייבט אן מיט די גאנצע קדיש, לעבן מיר שטייט א אינגערמאן, אן אריינגיין אין דיטעילס, דער אינגערמאן קומט פון א געוויסע חסידות, וואס אין די חסידות דארף מען ווישן די נוסח. סאו איך האב געמיינט אז די, אזוי האט מען געהאט אפגערעדט, אז ווישן די נוסח איז אקעי, קענסט דארפן ווישן די נוסח אויכעט, די עיקר איז די ניגונים, איא? ניין, אייבערשטער האט געפירט אנדערש. ווען ער האט אנגעהויבן די ווישן די נוסח האט זיך די נשמה ביי דעם יונגערמאן אנגעצינדן, און ער האט אנגעהויבן מיטזינגען, און מיר דאווענען די גאנצע קדיש, ס'איז געגאנגען א רויעך, עד כדי כך אז מ'האט געענדיגט דעם גאנצן קדיש פון דער וויזשניצער נוסח, האב איך, אז מ'האט זיך געשטעלט דאווענען, האט ער אנגעהויבן שטילע שמונה עשרה, און ער האט אנגעהויבן די גאנצע וויזשניצער נוסח אזוי ווי מ'קען אזוי הערן אזויפן קול, שטייט אזוי אין בעק פון מיך און ער דאווענט.

זיי זיי קומען טאקע צום מנין אבער ס'איז זיי זייער געשמאק און זיי זוכן דאס איז חבר ח מאי ווי ח מאי חבר מאי ווי חבר און ס'איז געווארן מער און מער מער קאפלס סאו בנוסף צו די קאפלס וואס זענען שוין זאגט מען זיי זענען געווען ביי מיר שוין אלס אלס בחור אלס סינגעלס און זיי שוין היינט חתונה געהאט איז שוין היינט דא א עלטערע קראוד פון חברה. פון איך ווייס אין די הויכע צוואנציגערס אין די דרייסיגערס אפילו וואס קומען מיט זייערע ווייבער עטליכע מיט א קינד אדער צוויי וואס איז אלעס כאילו פאר די מנין אבער זיי האבן מורא'דיג הנאה פאר יאר האט מען געהאט א גאנצע טיש נאר פאר די איך מיין ס'איז געווען פופצן קאפעלס לפער יאר. אבער חוץ פון זיי איז נישט דא נאך קאפעלס פון די בכלל פון די אנדערע נישט דא מענטשן למשל וואס האבן גירל פרענדס אדער. סאו ס'איז דא, ס'איז דא וואס קומען אזוי. און מען דארפסט אויב למשל איינער האט א גוי א גוי'טע וואס טוט מען? די אונזער כלל איז בכלל וואס דער רבי האט אונז געשיקט אויף שליחות צו מקרב זיין אידן, מקרב זיין אידישע נשמות, אונז טוען נישט מיט קיין גוים, אונז מאכן נישט קיין גערעס, אונזער פאוקוס איז אויף די איד. יעצט אויב די וועג וויאזוי די איד גייט קומען אויף ראש השנה איז אז ער גייט מיטזינגען זיין גויטע, דארף וויסן פשוט אז ס'דא א שאלה אין הלכה צו מען מעג איינלאדענען א גוי יום טוב, שבת מעג מען, יום טוב טאר מען נישט פארוואס? ווייל יום טוב מעג מען דאך קאכן, מען מעג קאכן נאר פאר א איד, אז די וועסט איינלאדענען א גוי אבער אפשר וועסטו קאכן ספעציעל פאר די גוים, דאס טאר מען נישט, ממילא טאר מען נישט איינלאדען א גוי, ליידער נישט שיין, אבער איינער קומט, איינער לאדענט זיך אליינס איין, איינער קומט, איז אונזער פאוקוס איז, איך האב עס מקבל געווען פון פארשידענע רבנים, אז אז. אונז פאוקעסן אויף די איד נישט אויף די גוי. די איד וויל קומען, שוין אדרבה ער איז א איד ער דארף הערן תקיעות, ער דארף מקיים זיין א מצוה, ווי זאגט די רמב ם דארטן, א כהן וואס האט געזינדיגט דארף נאך אלץ דוכענען, אונז טראכטן אה א כהן האט געזינדיגט זאל ער נישט דוכענען, ווער זעהט א דוכען, זאגט די רמב ם ניין, דוכענען איז א מצוה, ווייל ער האט געטון איין עבירה זאל ער טון נאך א עבירה? יא ער האט טאקע א גויטע, רחמנא לצלן. אבער דערווייל דארף איר הענט קיאות, דערווייל זענען מיר חיוב מיט אלע זעקס הונדערט און דרײַצן מצוות. איר דארפט טאקע מאכן א שטיקל סיסטעם, איך מיין, מצד וויאזוי זאכן ארבעטן, מצד יונגליכע מיידלעך, דאס איז בכלל, מען דארף זיין נאגעיטן אפילו ווען מען טוט אזא מין זאך, עס דארף זיין אויסגעהאלטן על פי הלכה, מחיצות מיט זאכן, אלע זאכן דארף זיין מיט א חשבון, מיט א סדר. אבער צו פאר דעם זאגן אז א איד זאל נישט קומען ווייל ער האט א גויפרענד, גויאישע גורלפרענד און אויב זי קומט נישט וועט ער נישט קומען? נע, נישט דא.
עניוועי, ווער פון די צוהערערס ווייסט איינער וואס קען נוצן אזא ראש השנה קען ער זיך פארבינדען מיט די מערכת און מ'עט. מאכן א שידוך אפשר. יא יא יא. ס'איז ס'איז באמת א זאך וואס וואס זייער אסאך פילן אז אדאנק די אדאנק די פראגרעם האבן זיי געקענט האבן א ראש השנה אזוי אה איך ווייס נישט איך בלייב אינדערהיים אפשר גיי איך יא אין שול אפשר נישט אין שול. זיי גייען אין שול און זיי. און תקיעות און פרויען ס'איז ס'געט ס'געט א געוואלדיגע געוואלדיגע חיזוק באמת די עולם די עולם האט מיך שוין געפרעגט אין תמוז אב ווען איך האב נישט געוויסט פונקטליך צו איך מאך עס יא און וויאזוי איך גיי עס מאכן האבן זיי מיר שוין געפרעגט נו וואס טוט זיך אין די ראש השנה וועגן די ערשטע יאר ראש השנה זענען זיי צוגעקומען צו מיר אינמיטן ראש השנה נו נעקסט יאר מאכסט עס נאכאמאל איך האב געזאגט איך ווייס נישט דארף נישט גיין די ערשטע וואך איך דארף מאכן חשבונות עס איז יא כדאי נישט כדאי. זאגן זיי, אז דו מאכסט עס נישט נעקסטע יאר, וועלן אונז עס מאכן, און אונז גייען עס, און אונז גייען דיך איינלאדענען, הלוואי, יא, דעמאלטס וואלט מיך אראפ געגאנגען די גאנצע עול פון קאפ, אבער למעשה מאכן זיי עס נישט, און איך דארף עס מאכן, און איך דארף ברוך השם סיי שאפן די כמעט, איך מיין עס איז נישט הונדערט טויזנט דאלער, מיין חלק צאלט די עולם, אבער די עולם באצאלט מיט גרויסע דיסקאונטס, פלאס חלק וואס קומט נישט אריין אפילו ווען מען צאלט פול פרייז, און סיי דאס דארף מען, דארף מען. נאכן נאכן דארפן פלאנען א ראש השנה פון מעניו פון די עסן, איך האב א קעכער וואס קען קאכן, דארף איינקויפן, דארף רופן קאמפאניס זאלן אפשר מנדב זיין די עסן מיט זאכן פאר פאר די יום טוב, נאך דארפן צוגרייטן סידורים מיט מחזור מיט קידוש מיט קידוש פאר ראש השנה, דאס איז די צוויי, קידוש ראש השנה, איז אויך דא שבת, נאך דארפן רעדן מיט בעל תפילות.

די גאנצע ראש השנה אבער דארט איז דאכט זיך מער אזא פאבליק כ'האב עס קיינמאל נאכנישט געמאכט פאר יארן האב איך געהאט גערופן עפעס א לאקעל רב וואס זאל קומען רעדן די ערשטע טאג ס'איז געווען שבת מ'איז נישט געגאנגען תשליך שטאט תשליך האט מען האב איך געהאט איינער קומען פארציילן מעשה'ס איז א טשעפלען אין תפיסות און ס'דא א מקווה אויפן פלאץ? ניין די יאר נישט פאריאר איז געווען א מקווה צוויי טעג אויך די יאר איז נאר דא א סווימינג פול. נו, סימפל. און אלטער רבי נער העכסט יום כיפור רעדט וועגן דעם, אז מען קען זיך מייקל זיין. אינטערעסאנט, איך האב פונקט געטשעקט אפאר וואכן צוריק וויפיל עס קאסט צו גיין אין א האטעל אויף שבת, מיט כשר עסן, עס קאסט א צוועלף הונדערט דאלער נאר פאר שבת.
דאס איז פאר דריי טעג. פיר נעכט.
פיר נעכט ניט און א האלב.

און יא, און נאכדעם דארף מען די אלע אלע שאר ירקות וואס מען דארף צוגרייטן פאר דעם ראש השנה, ברוך השם ס'איז אסאך ארבעט, ס'איז א זאג מען א העווי חודש פאר מיר ברוך השם, אבער ווען מען זעט די לעכטיגע שיינעדיגע פענער פון די אלע משתתפים ווי זיי האבן הנאה, ווי ממש ווי זיי, ס'איז מורא'דיג, ס'געבט אזא מין חיזוק אז. די פילסט גילטי צו בכלל טראכטן נעקסט יאר עס נישט צו מאכן? איך דענק פאריאר איך בין אוועקגעגאנגען פאר די ראש השנה, דאך נעקסט יאר נישט ראש השנה יום כיפור אויכעט, פארשטייט זיך אבער אז אז איך קען נישט דעקן ראש השנה קען איך נישט טראכטן פון א יום כיפור, אבער די די מיינד סעט איז אז ס'איז אזא וויכטיגע זאך, ס'איז אזא געוואלדיגע זאך, די עולם האט אזוי הנאה, די עולם פילט אזוי דערהויבן, ממש זאגט מען א תוס' העכער אז אז מ'מוז עס מאכן נאכאמאל מיט יעדער איינעמס פארנעם עס איז מורא'דיג און און מענטשן פרעגן און וואס די תוצאות איז קודם כל די ערשטע תוצאה איז אז זיי האבן געהערט שופר א איד האט מקיים געווען א מצוה געהערט תקיעת שופר איז שוין ווערד אלע געלט דאס איז נאמבער וואן. נאר מיט טעות איז זיכער דא תוצאות, איך ווייס, אמאל ווייס איך יא אמאל ווייס איך נישט, מענטשן וואס ס'האט ס'האט זיי געגעבן עפעס א נאך עפעס א בוסט, לאו דווקא אז זיי האבן געמאכט א שינוי מקצה לקצה, אבער ס'מאכט ס'מאכט שינויים. וואו. אלזא דארפסטו דיר געבן אסאך כח און הצלחה. אלעס וואס דו זייסט פאר א נאמען. אמן אמן, דער עיקר איז מ'זאל קענען טאקע אויספירן דעם רצון העליון, דער רצון דער שליחות וואס דער רבי האט אויף אונז פונדער ארויפגעלייגט און מקרב זיין יעדע איד, ווי דו זאגסט קירוב רחוקים טוהן טוהן אסאך שליחים אבער קירוב קרובים איז שווערער און נישט יעדער טוט עס, און אבער דאס איז וואס בהשגחה פרטית מהשם יתעלה געווער קנני. די אייבערשטער האט מיר צוגעפירט ממש וויפיל מאל איך האב געטראכט אז איך דארף ארויסגיין פון דעם מקען נישט מער, האב איך כסדר געזען אז פונקט יענע טאג האט איינער מיך גערופן, פונקט יענע טאג האט איינער אריינגעקלאפט, יעדע מאל, באמת, יעדע מאל איך האב געהאט עפעס א ספק, ספק, א ספק ספק אז אפשר דארף מען אויפהערן מיט די גאנצע זאך, איז געקומען עפעס א דאס און נאך איינער וואס דארף הילף און און די אייבערשטער האט טאקע געהאלפן זיי קענען אויספירן די שליחות און רצון עליון כוונה עליונה און טאקע נישט מאכן עס מיט די ריכטיגע כוונות און מיט די ריכטיגע אזוי ווי ס'זאל זיין אויסגעהאלטן. אמן אמן. דיקא איז די עולם זאל האבן א לאקטיווע חתימה טובה, א גוט געבענטשט יאר, און מ'זאל קענען טאקע. דאווענען, ווערן נאנט צום אייבערשטן, ממליך זיין די אייבערשטן פון אויף די גאנצע וועלט און אויף זיך אליינס אויכעט. אמן, א גרויסן שכח פארן ארויף קומען און מיטטיילן און אריין ברענגען די ציבור מיט דיינע פעולות קדושים.
שכוח שכוח ווען מיר האבן.